Si, um, bia pakhat an halmi te kha ka philh sual le kan philh sual tawn le atu i van hal ta lawlaw ko ning law uh, atu ah sibawi cawnnak seitek ka tu timi kha uh, khi, khi buai nga ding tiang maw khi nan program nan neih Cucu mah kha degree course maw nan pek khawh hna. Mah kha te course kha te din ah entrance te nak kha te nan lak ning si man pawl kha te um mah kha van chim awk ṭha maw timi te kha van hal ta ning law. Ee, a Uh, vei kha cu saunak piin kan cun uh, ka van chim ti duh la lo kanmah Ministry of Health and Sport timi Facebook page kan nei ma ka khan uh, thawng kan than le criteria pawl kan tial di ma cun September ni som thum thiam kha rak sok kho se e kan ma kan tuan dan belte kha cho uh, NUG tang e ummi uh, interim university council university University of Medicine 1 kan timi si tu tu ti yam gong kan tele sote an mah he khan twenty ding kan se an mah he khan atu MOU kan thut kan ti ko la sote le an mah he khan an mah ni khan teaching le bei le kha ton von lak ti la kan ni ground wa khan reng kan ton le e school tu hi cho mun kan thim ri lo local administration pawl nih khan kanmah sinah rak tuah ko timi kha ca he atu he kan hngak lio tu thladi tiang ni maw august thladi tiang an rak tialmi cungah khan ground ah field visit kan kal lai khoika dah tuah khawh si timi kha kan zoh lai i cu hnu ah cun a hmun kha fiang te la la tu hlan kha cu hmun a fian lo ca kha hmun kha cu an chim awk tha lo cun siang inn pawl cu an kan an mit kan thit tuk nak se tikah khan khoika zon timi van chim kha cu tih nun deuh ca mu le atu hi cu a thim zong kan thim rih lo kan va theih tik zongah khan online khan cun chim awk a van har deuh lai timi te kha kan chim ka duh e kum kum sari program se kum ruk he theory se lai kum khat he internship se te la kate entrance kate jekop level da nan lak adu kai kho ding mi kha qualification kha din da nan lak timi kate Uh, kanmah lei i ti uh, sani haung tang hlei khat ongmi le cu sani ti tang hlei hni ongmi cu- silole tang hlei uh, a cheu cu tang kua tang hran kai le GED an timi pawl te ramdang kal khawhnak i a tuahmi pawl khi mah bantuk pawl zong kan cohlan uh, le mah i uh, kan criteria tete kha tampi kha kan van tial le te ve ah khan kan Facebook page zong kha kan like and follow piak hram law mah in khan thawng kan thanh lengmang ko le mah te khan criteria te zong kha tling tein kan tial cun a fiang lo mi kha cun messenger tu ah khan kan hal than te ula te si si Ministry of Health and Dignity cu Ministry of Health and Sport Chinland Government timi sila uh Ngaitu theitu hna ca lawng ṭhen santlai si kho dingin tungpal ti chim khawh kha kan i zuam ve lai. Atu Chinland Council le Chinland cozah kan van sernak hi a van kal pah cuahmah ve cang i te kumkhat le cheu zong a van si ve cang. Le harnak tampi um nan kan theih cio. A cheu nih cun thli cung i online cung i a ummi lawng in a kan theimi zong nan um kho. A cheu cu hi kanmah umnak hmun te bak ah rak ra i kan sining te zong a rak kan hmu khotu zong tampi nan um. Le tampi zong chapnak le ṭhatnak, ṭhannak zong hi tampi a van um ve. Cucaah kan mipi nih thei kho ve ding in atu palte van in chimh hna ka duh. Uh, kan keimah hi cu Ministry of Health and Sport long ka si caah khan uh, health and sport deuh hi focus deuh in ka van chim ko le uh, ministry pahlei li ummi chungah hin kan uh, kei hi pakhat ka si ve uh, ministry dang cio zong hi uh, zei rian kan tuan pawa hin tangka le minung cu kan herh bik ko minung kan au hna le kan ti zongah tangka cu kan herh hoi le ma tikah kan neih lo tuk mi lawng te an si fawn tikah kan si khawh tawk in kan neihmi te he khan a si khawh tawk in cozah pakhat muisam van cuang ding he he chatte kan i zuam ve le kan i zuam nak chung ah cun nikum kha kan ni la thong hi le kulali February cozah cu kan dir thok se te le March in khan kan van thok ke March in hin kan ma Chin State cu a hlan ah cun township pakua se Ṭhaungsi pakua sinan atu i kan boruak ning ahcun ṭhaungsi pakua kha si ti lo. Le uh, area pahlei riat aa telmi stakeholder le cun CNF le cun uh, uh, thonghnih le kul i uh, thimmi te MP mah pathum kha phu thum kha i fonh in khan cozah kan sermi si. Le mah tikah kan nih i Chinland government tang i administrative area ka ti la cu te ocho i kan tuah khawh nak hi hmun hlei riat ah ka si cang township pakua te khan kal ti lo e banabia ah nan hei thei chia bantuk in khan thantlang peng sia cun thantlang CDF le zo phei le lautu le mara te khan miphun chung hat in khan kan kal cang matupi zongah cu thiam te khan kan vei hna tikah kan mah le miphun cio in khan kan van kal tikah khan a hlan i thong hrip he aa pehtlaimi health status le health sining hi cu kan theih pah ko. Thong hi le hleikua kul tiang kha ṭha tein kan ṭuan hna tikah maw nan uh, kul le khat a van uh, ralhrang nih uknak a van lak hnuah khan zei bantuk dirhmun dah kan si timi hi Ṭha tein kan i fiang lo. Mah ruangah khan cozah kan van dir in khan, ah, kanmah le area cio ah milu pa zeizah dah kan um, cun, ah, ciammai vuan ṭhan maw, ah, rianṭuan tu pa zeizah dah kan um, cun, ah, zei bantuk ciammai ṭhanah dah kan neih hna timi te pawl zong kha kan van hlat hna. Cun kanmah ram chungah NGO pa zeizah dah an ṭuan timi pawl kha resource mapping kan tiami cu kan tuah kan tuah dih hnu in khan health workshop timi kan tuah ṭhan le tunai i cozah ser ṭimi phu pathum kha mu mah le CDM pawl kha kan auh hna le workshop kan tuah hna i zeidah kan mah laitlang chungah hin herh bikmi si zeidah kan buaipi bik dingmi a si timi kha kan van i ceih hna tikah khan kan i ceihmi cungah khan zeita pawl dah rak chuak ti si cun atu kum thum a rak buai chungah khan kan buai bikmi cu cozah thate um lo tikah khan uh, policy le guideline pawl kan nei lo duh paoh in khan uh, kanmah ciamai lila zongah damnak le lila zongah duh paoh in khan kan um deuh hna cun pakhat le pakhat i rem lo na rule conflict kan timi pawl te uh, kan rian zei bantuk dah si te kan i fian lomi kan i theih lomi cun pakhat le pakhat uh, rian ruangah tlamtlin lo nak tete zong tampi ban um tikah Kamtu policy le guideline kan neih hau timi kha kan van chuahpi mi cun uh, pahnihnak ah uh, Chiamai Wun Than te uh, damnak lei riantuantu kan nei lo tuk timi kha kan van chuahpi. E, damnak lei zeitluk in dah kan neih lo ti si ahcun a hlan ah Hakha sizungpi ah uh, damnak lei riantuantu he uh, zali deng kan si. Sihmanhsehlaw CDM an lu cio hna cun anmah le an khua an ram cio an tlung hna. Mah tikah kanmah i data kan lak lio ahhin zathum kan tling ti lo. Kanmah ram chungah a ummi maw. Mah tikah zeitluk in dah Laitlang pumpuluk i damnak le i zohkhenhnak kan chambau le tikha cun an van theih khawh ko le mah tikah uh, damnak lei riantuantu pawl hi papek deuh in uh, auh ding le train ding te uh, cawnpiak ding timi ha uh, kan i tinhmi cu si cun a pathumnak ah si le ai kan neih lo tukmi cun structure kan tila cu ti kanmah health structure zeitindah a kal dan si timi kan neih lo tikah mah pawl kha uh, atu i uh, tu kum chungah kan tuah hna lai ti khan thong hnih le kul le li ah khan bia kan rak khiah hna i thong hnih le kul le li chung lila ah health policy kan chuah khawh cang uh, ramdang i ummi thiamsang mi cun ramdang ummi ramdang mi lila zong kanmah laimi zong kawlmi zong a thiammi kha kan sawm hna le health policy kan chuahpi khawh mah ding health policy ding khan health structure kan chuahpi khawh cun human resource for health kan timi cu mai wun than caah khan uh, lab uh, laboratory mo dakwe kha ne tuan mi pawl kha uh, kan train kho hna cun uh, X-ray technician training kan ti hna le cu zong cu uh, um, vai NUGA radiologist pawl he fon in hi ka kan mah chin le ni radiologist he i fon in khan maka training kan pek kho hna cun thong hi kulali uh, vai ah khan November ah khan Nazing school hi kan thok le Nazing School he uh, NUG tang i ummi uh, training school council he khan kan i fonh i kan tua annih nih online khan teaching materials pawl an kan uh, tuaktan tiah kan nih kurang ah supervise kan tuah hna le Nazing School hi nikum in kan thok lai tu he batch khatnak he fasian di jang lai batch ni nak he tu kuma kan out than hna lai le thong ni la kul le li chungah khan asi kho tok in kan mah ram chungah tuan mi um, NGO pawl he zong khan hetchet kan i tong hna le khoika dah an ṭuannak zei bantuk dah an ṭuan, zei bantuk zawn dah herh rih ti bantuk vialte zong a coordination meeting zong kha tampi kan rak tuah ahcun uh, tu thong hnih le kul le nga chung zong ahhin uh, zeidah biapi bikin kan tuah ti si ahcun uh, kanmah Khrihfabu pakhat a va si pek, NGO pakhat a va si pek nih uh, zei kan tila mi va zohnak ah borlang thongkhat maw thong nga maw kan nei le kan va zoh hna minung thong hra kan zoh khawh hna kan te nan pa zeizah dah an zawi pa zeizah dah kan zoh khawh hna timi kha zeihmanh a lang kho lo cun milu pazeizah chungah dah pazeizah kan zoh hna timi zong kha a lang kho lo. Mah tikah kannih cu cozah kan si caah uh, health management information system kan timi HMIS mu health information he aa pehtlaimi zeitluk in dah milu an um i mah milu chungah pazeizah dan zawi pazeizah he dah kan zohkhenh khun a pazeizah dan thi ti bantuk pawl mu le vital statistic le health information le he papek deuh in kan kal lai kan ti Ah nikum ah khan vital statistic training kan pek hna i thonghnih le kul le nga January ah hin kan lak thok khawh cang. Le kan man lak tikah tharuk chung report kan zoh tikah a tam u nih hin pathairiat um kanmah local administration pathairiat um mi ah hin kanmah sin a kan kua kho mi vial kan van zoh tikah nu le nau pawi thihnak te, uh, nu nau pawi pawl thihnak he a sang tuk hringhran. I uknak a lak hlan ah hin uh, thonghni le hleili ah hin voikhat census an rak tuah i uh, milu an rak rel lio ah khan Laitlang he uh, nu le nau pawi te uh, nau an pawi le cangka in an neih dih hnu uh, ni sawmli le ni hnih tiang a thimi he maternal death kan te le mah hin hin um, ram pakhat ṭhancho le cho lo he an rak tah tawnnak cu si. Le mah hi census an lak lio ah khan zathum le sawmnga le pasarih kan si i kawlram pumpuluk ah sang bik kan si thihnak a sang bik maw cun kum nga tang thihmi zong hi cu thiam pathumnak a sang bik kan rak si tikah laitlang he service delivery he pehtlai in coverage te the ke zeitluk in dah damnak le kan i zohkhenh khawhnak he a chanbau timi kha a rak lang le Khu hlan ah khan cun hechet tiah kan van i zuam hna tikah NGO lei zong, cozah lei zong an van i zuam. Hechet kan van ti tikah maternal mortality zong kha nu le thihnak zong hi za le sawm sarih tiang hi kan rak ṭhumh khawh cang. Nankhan atu hi tukum hi vei kan lakmi, data kan lakmi zoh ahcun zahnih le sawm sarih an thi ṭhan cang le a kai tuk tinak a si. A kai tukmi zeidah a lang ti ahcun Nu le nau pawi pawl i zohkhenhnak kan chanbau tuk rih ti kha si ko. Mah nih a langhtermi cu basic a si bakmi nu le nau pawi le kum ngatang ngakchia hmanh ṭha te kan i zohkhenh khawh lo cu a dang cu ṭha te kan i zohkhenh kho lo timi kha a fiangmi cu si. Le mah tikah cozah pakhat dirhmun in mah data kan neih tikah hmailei planning caah te Ah khatalei khua mahza an thi khatalei khua ah maticun an zaw timi hearsay mu kan nai kan theih se so long saloin khan evidence base bak in kan kut chungah mah hi a um caah matin hin kan plan timi kha akal kho ding hrim kha se le mah tikah mai kum le ya dam te pathian ni lama kan shui ahcun hi uh, planning tu he kanmah evidence base in a kal cang lai i uh, nu le nau pawi pawl tha tein i zohkhenh khawhnak kan ram thanchonak cu anmah dam he biapi bik a si caah makalei zong kha uh, fak deuh in ta- uh, papek ding a si timi ti zong cu uh, kan riantuannak in a langhtermi si cun tukum chungah kan tuah rihmi cu uh, a si khawh chungin hin kanmah ram chung i ummi health department pawl hi uh, ṭhawnter hi kan duh. Mah lo ahcun zeitluk in kanmah nih kan tuah duh kan ti zongah kan health department pawl an thawn lo ahkhan cun zeihmanh sul lo um lo, san a tlai lo. Benabia si kan i pe, si kan i pe i, uh, lampi ah lo lak nga, uh, chungkhat an si ruang an hei pek salam khawh men. Silole, duhning paoh khan i pek khawh a si mah bantuk kha si lo ding kan health department a ṭhawn ahcun sii bok kha kan pekmi hna zong ṭha tein cohlan lai a zumi sinah ṭha tein a phan ding kham kha kan duh mah ruang khan health department pawl hi ṭhawng deuh in training zong atu ban bia data security hi ti bantuk macun atu emergency outbreak he aa pehtlaimi maw ruahlopi a cangmi zawtnak ti bantuk pawl kha respond an tuah khawh nakhnga ti khan a dang organization pawl he pehtlai in atu training kan pek hna Ahcun a si khawh chung ahcun kan chambau tukmi cu atu kanmah health department pawl ah khin uh, vei pawl computer le uh, vei tu pawl zong an nei lo printer ti bantuk zong an nei lo tikah data kan hal hna tikah an i har to a cheu bak cu an kut i an tialmi te bak man an thlak le an kan kuat ti bantuk pawl khi si le mah tikah uh, fund hi kan kawl cu amah le uh, tukum chung ah hin data kuat a fel deuhmi tu kha papek le a herh deuhnak kan ti le cu te mah tu kha papek in khan computer pathum kan bawmh hna le kan te ti bantuk cun khi fa tete khi a si ko nain hmunsam tete van tuah ding tete khi cu kan kan nei hna cun tu kuma hin kan tuah rihmi cu si ti cun Atu thong hi le kul le khat in kul le nga tiang si cang i mah karlak ahhin kanmah Laimi chungin Chinmi chungin sibawi a kai khomi kan um ti lo. Mah tikah sibawi kan chambau tuk a lengmi hi kan auh peng hna a lengmi ka ti tikah an kan rat hnawh ko nain an kan rat hnawh ko bu ah kan chambau tuk rih. Kan chambau tuk rih tikah sibawi training tu hi i pe ko seh timi hi kan i ruah hna tikah cabinet zong nih an lungtlin caah NUG he zong kan i tong an kan cohlan ve i University of Medicine 1 Yangon he hin tukum ah hin kan auhti hna la le kanmah nih kan auhmi vialte kha anmah sinah kan submit i hmaikum ah khin cacawn thawk kho ding in maha kan i timmi cu si le MBBS program kan thawk lai Cun nahzung zong hi atu second batch kan thawk lai tu kumin mu le kan auh dih cang application cu a, a, a pit cang medical school belte cu application hi a pit rih lo uh, September tiang kan auh hna cun kanmah laimi te kanmah sin bak a tuan kho ding kha tampi in khan uh, van chuahter kan duh hna ca kanmah te kha tukum chung i kan i tinhmi cu se cun Atu hi kut ke aa tlamtling lo. Kut ke bul sarnak zong hi kan tuah lio si. Le nikum ah khan cun vaurawng he khan kan rak tuah le tukum ah hin cun a bia- a biapi a kan bawmtu cu CBC US an si. Le aa nikum i September in December tiang hi aa minung sawmthum le pariat kan rak zoh hna. Tukum January and June tiang hi cu sawmli le panga kan zoh hna. E, July hnu kha cu aa report kha kan tial rih lo caah mu le mah tikah uh, mah prosthesis project te zong hi uh, kan kutke aa hiammi kan ralkap caan a herh ngaingai a ruang cu kutke an van neih lo tikah uh, niftin an cawlcanghnak ah an lungre thei an lungrawk uh, an tha an tha a der kan thena cu e kutke bulte an van i bunh tikah uh, mi bochan hau loin thiangṭhunh hau lo tein mah tein kal kho, anmah tein cawlcang kho ti bantuk a van si tikah khan mah program ti zong hi van peh rih cu tukum chung hi cu van peh rih kan hau ko lai. Cun ngaihchia ngai a simi cu a ṭum chuk lei hi a si tuk lo. A um peng case kha mu kut ke bul a ra i sermi an um peng caah khan mah ti zong cu mah program ti zong hi kan van peh rih lai hmai kum leng cun a man zong a fawi deuh tung cun ke hmai caan saupi caah ṭhenem santlai ding in tiah kanmah lei ram chungah tuah khawh tu cu kan zuam te le ti cu kan i tin cun kutke bul ser hi a puai biknak cu zei si te cun kutke bul a cangmi hi a simi hi mino deuh an si kan mino kan nau le deuh an si tikah an um a ṭhang, an i thleng, uh, an sang deuh, an tung sang deuh, an thau, an der ti bantuk kha um peng tikah khin voikhat kan tuah ca a za ti khi um bal lo. Le rep lengmang hau tharuk voikhat mo avan tha an van thau deuh an van ngan deuh an van than deuh ah khan an socket hna kha rem hau ti bantuk ma cun silicon khap timi an ru le an kut ke bul kar i ben piak mi te pawl kha a kue hei ti a rawk hei ti a tlek ti bantuk kha si thlen piak peng kha hau mah tikah Mah project te zong hi kan ralkap hna caah biapi tukmi te a si i um, a kal peng dingmi cu si timi te zong kha uh, kan riantuanmi te van langhter ka duh cun uh, atu i kanmah health policy kan tuahmi ah pakhat um rihmi cu te si ti cun strategic planning kan ti le kanmah Laitlang chungah zei bantukin policy kan kal le timi kan chuahpi cang. Mah policy kha zeitil in dah uh, kan kalpi le timi uh, strategic planning te kha mah te kha atu hi kan ban tuah cuahmah lio si banabia ah mah kan tuahmi chungah telmi tlawmpal ban langhter ka duh i uh, banabia ah service package kan timi um, khuate ah community health worker te bantuk kan chia hna lu thu cha mai lo ta kan timi hna pawl mo cun ayen ta khwa te bantuk kan chia hna ma bantuk pawl kha zei bantuk in dah an ma pumpak thanchonak zong kha kan tuah piak hna le ti bantuk pawl zong kha kan ruat cun zei bantuk in dah annih nih annih level nih cun mah lawng hin zoh khen khawh timi standard service package kha kan tuah a ruang cu hlan ah cun ma lu thu cha mai lo ta ta pawl he mipi he anai liam bik nak an um tikah an biapi tuk hringhran A hlan ah cun NGO nih an rak support hna i NGO an project dih ahcun anmah kha Yanku ah an i chuah. Ke duhpaoh in khan si an pe, duhpaoh in si an chun. Anmah lutu ciammai lo dai sichunhnak nawl kan pek bakmi hna si lo. Mah tikah kha tein zohkhenh an hau. Mah ruangah kanmah health structure chung zong kan telh hna. Cun anmah kha mahka level lawngah khan dir peng loin tatmu carrier letter kha mahka kan tuahpiak hna le ṭha tein atu zong khan bridge course pawl curriculum kan tuah cuahmah. le anmah ṭhanchonak zong kha kan tuahpiak hna lai. Cun anmah zong kha quality um ding tein kanmah mipi he naih bik ah a ummi an si caah anmah i an, an fimthiamnak ka ti ṭhancho kho deuh le ṭhawng deuh in an um khawh nakhnga kha kan timhpiak lio hna cu si. Cun a hlan ah hin kanmah Laitlang chungah Chinsei chungah te health center le hospital he zanga deng um zali le sawm kua pariat um nain atu ah hin a function khomi hi tlawmte. Ruangah khuahra pakhat tal cu expand kho ding kan i zuam hna lai kan ti. Atu kanmah area tangah hin khua zariat le sawmnga le um caah hin sawmriat le panga hrawng tuah kan hau sihmanhsehlaw kan tuah kho le lo. Mah ruang khan kan tuah khawh zah te kha hmanh sam tete in khan khuahra khuahra ah pakhat kan ti caah maw kanmah le cover area te ah kan tuah khawh ding in khan sawmli hrawng sawmli lonh deuh he atu he an i tim le maha lo ke administration an rak chuahpi mi min pawl kha maha kan khom le a kan bawmtu ding NGO pawl zong kha maha kan chimh hna ma hi ma hi cu kanmah hi expand kan duh mi si uh, mobile lawng kha cu a nung kho ti lo a ruang cu mobile cu emergency lawng ti ka si te khan tu nai ka chim bantukin nu le nau pawi thla fatin annih cu sizung kal haumi an si lo, sihmanhsehlaw i zoh haumi an si. Mah tikah mah bantuk pawl ṭha te zohkhenh khawh hna ahcun community health center kan timi Chiamai Thana kha an pawng bak ah um hau. Mah tikah khan mah tukhal kan bawm u timi zong cu kan i chim lengmang tu khan community health center ṭha tein strategically in maw um, ningcang tein ṭhanchoter, karhter kha kan i timhmi cu si cun um, kan rak Kan chung i a ummi sibawi te, sayamah te an ṭhanchonak zong hi kan van duh ngai hna le anmah caah continuous medical education kan timi hi kan van tuahpiak hna lai tiah kan i ruat. Cun atu kan ram chung i ummi pawl he hin tampi NGO pawl zong cun ramleng i ummi international lei zong in siseh cun kanmah Laimi zong seh tampi biaruahnak hi kan nei. Le anmah nih kan kong an kan theih lo tuk tikah khan khoika kan in bawmh hna ti zong khi an thei tawn ve lo. Mah lawng khan mah he ramdang he ramchung he i pehtlaihnak kan nei peng timi zong ka van chim ka duh cun Australia i uh, vai uh, Laimi nih tam bik nih an kan bawmhmi program pakhat kan nei cu dai si ti cun scholarship program se seed of uh, seed of uh, seed tomorrow scholarship program kan ti le Seed of Tomorrow sorry le mah cu zei da si ti cun kanmah kan ram caah uh, ṭhahnem santlai ding in shan kai liomi hna nih uh, ṭhahnem santlai ding in te um, mah mah te kha support tuah kan duh hna le uh, uh, Reverend Tim Kung he kan rai chim nak thong ten khan Reverend Tim Kung ne he chatia uh, mi a kan khom suat piak le thlakhatha songa te som thum te te bantukin khan uh, an ruk tho cheu hna le ma in hin atu hi minung som thum le pali scholarship kan pek khawh lio hna si le mah zongah cun thlafatin hi tampi tampi them khi hau lo fang kul te ni tho cio fong sung nga te an ma US dollar Australia dollar te bantuk te khan ani tho lem kha siatin kong ne khan avan khom lem kan ma lei e program atlai tu minung pahnih kan chia piak hna le ma ni cun an tu ri chu ma leo hna si an ma he tangka kan in pek top hna ti khi se lo in khan tangka kan pek mi pi na khin anmah mental health ca zongah thlacamnak te zong siseh cun cawnpiaknak te zong an tuah hna cun Excel tibantuk computer basic ti zong khi kan chimh chih hna cun hmailei i siang an dih tik zong kan ram chungah rianṭuan ṭhan ding timi te kha kan timhpiakmi hna cu si cun mah mah kan mah atu lio i kan ṭuanmi vei cu si kan rianṭuannak pawl si le atu kan mah Ministry of Health ah hin a kan bawmtu hi tangka pek in siseh pek lo in siseh a kan bawmtu hi kul leng kan nei. Nan tangka kan pek khawhmi hna hi cu an tam lo. Tlawm te pathum pali hrawng te lawng khen si. I tangka pek lo bak in khan he chatia an kan ṭanpi an kan bawmh lio si timi te zong kha kan chim hna ka duh cun. Atu lio kan har bikmi cu Tangka zong cu a va si pinah, ah zei kan ti lai, kanmah minung kan neih lo tukmi zong khi a si pah fawn. Mah tikah khan, ah minung neih nakhnga ding caah training pek an hau. Cun, ah a lengmi kan auh duh hna ahcun lahkhah pek an hau. Lahkhah lo in khan cun kan sinah an rak ṭuan kho lo cu ti. Le mah tikah khan mah ti zong cu kan harnak si cun, um Atu i kan sin i rianṭuanmi, kanmah ram chungah i ṭuanmi NGO vialte he zong khan ṭha tein coordinate kan tuah a hau. Ram a ṭhat lio hmanh ah khan kanmah cozah lawng kan dir khawh lonak tampi kan i helh lebang kha cu NGO nih tam tuk an rak kan bawmh. Mah tikah atu kanmah ram chung ummi NGO he zong ṭha tein ṭhawng tein rianṭuan kho ding zong he kan i zuam lio cuahmah cu si. Le atu i kan herh bikmi cu ah donghnak lei ah kan kal lai i mm, kan herh bikmi cu ka si ti si ahcun ah, eh, ramchung ram chung ram leng in ah, kan mipi nih ah, thazaang pek he kan herh peng thazaang ka ti tikah ah, tangka lawng kha si lem lo lungthin lei zong in thlacamnak lei zong in ah, bawmh kan hau peng a ruang cu ah, lungthin a zawt caan hi a tam kho tuk i kan boruak zong nih hin kan ah, ramkhel boruak nih hin a kan zukter caan hi a tam tuk. Sihmanhsehlaw kan si khawh tawk in kan ṭuan ko lai timi lungthin te nih hin a kan kalter. Macun pakhat pahnih te nih ah nan rianṭuanmi sullam a ngei tuk kan fale caah macu mate cun a um timi a ṭhathnemnak ti kan van theihmi nih hin thazaang a kan tlunter. Mah tikah aa lungthin lei zong kan thazaang der ca tampi tikah thla zong kan campiak u. Uh, cun uh, tangka lei zong in siseh kanmah tu cu a kan bum bikmi cu ramleng an si sihmanhsehlaw ramchung zong kan i bawm kho thiam a harmi kha kan kan timi hna se lo ramchung a tha te um khomi hna hna nih khan tampi nan kan bawm kho thiam ko timi ti zong kha van chim ka duh cun uh, tuna i siabawi nih a van chimmi kha ka cohlan tuk vemi a simi cu uh, hruaitu dirhmun ah Pathian nih a chiahmi hna Nawlngaih le cun ke i teltum khawh kha kan i zuam khawh ding kha thlam a kan campiak a hau ve. A ruang cu uh, hruaitu dirhmun ah Pathian nih a kan chiahmi pawl khi a caan caan ahcun kan i tlak tuk ruang zong khan a si lo. Uh, Pathian nih a kan chiahnak, a thimnak he kanmah tluk rilhnak zong a va si te kho men ko ka thei lo. Uh, vei Egypt hranghrang pa bantukin mu. Nain A kan chiahmi khi sullam hrim khi um. Mah tikah ah Pathian lianngan sunparnak zong khi a rak si tawn. Mah ruangah khan atu lio i kan hruaitu hna ca zong taktak in thla kan cam hau. Zultu hna ca zongah thla kan cam hau. Nawlngaih kan thiam hau. Khi be thaing bu pio kan te khi mi kong ceih le thangchiat le a ṭhat lonak kawl lawng te kha kan thiam tuk. I kan rai ṭhanpi mi a si tikah mah zia kha cu tampi khi kan hloh ve hau. Cun atu lio ah CCCB tiah kan buaipa in tampi nan van theih le le a buai khunnak hi online i hate speech ruangah a si. Mah ruangah hin hate speech hi kan mipi hrimhrim nih hin chim lo hau. Le thawngpang kan theih ahkhan mah kha lehrulh i kuatnak kha karhter ding si loin keimah ka duhnak ahcun mah kha a si tak maw tak lo timi kha hlat dih hnu lawngah khan ṭha tein a ṭhatnak lei tu in khan tunmer i lih ding si timi te tu khi kei ka ruahnak cu si le mah mah lo ah khan cun Laimi barawh zat te khi kan se ramdang kan kala Laimi tiah kan i chim kho lo cu Myanmar ti lo kan it kho cu Myanmar chung khan khin a fa bikmi miphun te kan si le mah i kan mah le kan mah kan i ṭhen ṭhek ding mi khi ngaihchia tuk si khi Mizoram hna hmanh in kan tlawm deuh cu mu. Mah i kanmah Laimi chung lila i kan i ṭhenṭhek ding cu a si kho lo. Kan bia pakhat ruangah mi lungfahter ding, i ṭhenṭhekter ding kha kanmah mipi cio zong nih khan kan i ralrin hau. Hruaitu pawl zong nih khan kan i ralrin hau. I dawtnak a ṭhanter ding le a karhter ding tu hi kan rian tu ah hin kan chiahpiak hram u timi ti zong kha nawl ka van in duh hna. cun bia kan chim zongah siseh rian kan ṭuanmi khua kan ruahmi zong hi thaizing ca lawng tuni ca lawng khi ruah awk a ṭha lo atu hi ram kan sermi si cu ti hmailei kan fale kan tu le vialte chan i ram ṭhami te siter kan duh ram ṭhangchomi te siter kan duh mah ruangah hin atu ni khat ni hnih kan feeling kan emotion i a chuakmi kuatnak le thinhunnak le kan i uahnak ruangah khan hmailei chan vialte a nguh khomi, a rawk khomi thil a si caah khan ralring tein kan lungthin zong kha i sum bu tein dawtnak te he ram kan serpi hram mu timi te kha nawl buin ka bia ka van donghter. Cun keimah nih Ministry of Health and Sport timi Facebook page kan nei hal duhmi le theih duhmi cu maka messenger ah khan hal khawh peng kan si timi te kha van chim ka duh ka lawm tuk.